On birinji asyrda Beýik Seljuk Türkmenleri diýen şa döwleti döreden Muhammet Togrul begiň keşbiniň Görogly begdigi hakdaky täze pikirdir. Türkmeniň milli taryhynyň şöhratly sahypasy bolup durýan Seljuk Türkmenleriniň döwletini esaslandyran Beýik Soltan Muhammet Togrul beg hakyndaky epos Görogly ady bilen meşhurlyga eýe boldy. Muhammet Togrul beg türkmen halky üçin beýik hyzmatlary bitiren görnükli şahsyýet. Bu şahsyýet türkmen taryhynyň üçünji eýýamynda türkmeniň iň beýik döwletleriniň birini esaslandyrdy. Şeýle taryhy hyzmaty eden merdana ogluny türkmen halky ýatdan çykarybiljek däldi. Şoň üçinem oňa bagyşlap şadessan döreden halk bu esere Togrul begiň şahsyýetiniň köp taraplaryny siňdirdi. Bu gün Görogly beg bilen Togrulyň şahsyýetini deňeşdirip, gaty köp umumylyklary tapyp bolar. Birinjiden, ikisem bir menzil mekanynda, Balkan daglarynyň eteklerinde, Uzboýuň aşaky akymlarynda kemala geldiler. Ikinjiden olaň ikisem asyl gelip çykyşy boýunça begdir, batyr ogullarydyr. Üçünjiden olaň ikisiniňem kakalary juda iri oguldy. Dördünjiden olaň atalarynyň ykballary meňzeşdi. Bäşinjiden, Togrulym, Göroglam atasynyň elinde terbiýelendi. Altynjydan, olaň ikisem serkerdedir we soltandyr. Ýedinjiden, olaň ikisem perzentsizligiň dagyny çekipdir. Sekizinjiden, Göroglynyň aga ýonusa Togrul begiň Altynjana öýlenişi gaty meňzeşdir. Dokuzynjydan, aga ýonusam, Altynjanam ýanýoldaşlarynyň iň ýakyn maslahatçylarydyr. Ikisem ýurdy edara etmek işine gatnaşýandyrlar. Onunjydan Togrul beg Alp Arslany, Görogly beg Öwezi ogullyk alýandyr. On birinjiden Aga Ýonusyň Altynjanyň pendine gulak gabartmadyk gezekleri Görogly beg, Togrul beg ýeňlişe sezewar bolýarlar. Ýalňyşýarlar, soňundan puşman edýärler. Bu sanawy ýigrimä-de, ýüze-de ýetirse bolar, ondanam köp delil tapyp bolar. Ýöne subut edilen hakykaty subut etmegiň näme zerurlygy bar? Elbetde, taryhy ösüşiň dowamynda Görogly eposy Çeper eser höküminde köp üýtgeşmelere sezewar bolupdyr. Soňky nesiller Görogla öz döwrüniň aýratynlyklaryny siňdiripdirler. Emma şoňa garamazdan Göroglynyň esasynyň Togrulbegdigi taryhy maglumatlardan äşgär görnüp duran hakykatdyr. Bu hakykat romanynda edebi dolanşyga getirilipdir. Biz Göroglyny edebi gahryman däl-de, türkmeniň üçünji orta asyrlar eýýamynyň şahsyýet görnüşi höküminde görýäs. Şonda ol tutuş eýýamyň ruhuny özünde saklaýan umumylaşdyryjy şahsyýete öwrülýär. Beýle şahsyýet bolsa bize şu döwrüň taryhy ruhuna aralaşmaga, ony tutuş milli taryhyň bir eýýamy höküminde aňlamaga, türkmeniň geçmişini bilmäge mümkinçilik berýär. Romanda Altynjanyň hereketleri, oý-pikirleri Agaýunus piriňkiden görnetin hakyky. görnetin parhly söweşjeň durmuşy. Ol parhyllyk, söweşjeňlik, durmuşlyk Altynjanyň oý-pikirleriniň gaýduwsyzlygynyň, batyrlygynyň, alyp baran söweşleriniň geriminiň buýsandyryjylygyndadyr. Adamsynyň başyna agyr iş düşende Altynjan hatyn ägirt uly güýje, gaýduwsyzlyga öwrülýär. Aňyndan ölüm gorkusy aýyrylýar. Altynjanyň maksady okgunlylygy, gaýduwsyzlygy okyjyda guwanç hem buýsanç duýgusyny döredýär. Altynjanda türkmeniň mertligi, batyrlygy, gaýduwsyzlygy dartgynly tolgundyryjy wakalaryň üsti bilen açylyp görkezilýär. Ýeri gelende aýtsak, Altynjan hatynyň keşbi türkmen edebiýatynda täzelikdir, täze keşpdir, hemmetaraplaýyn açylyp görkezilen,